Għandhom jgħixu flimkien l-Ingliż bħala lingwa tal-Imperu, il-Malti bħala lingwa tal-poplu mis-seklu 9 wara Kristu. Il-Malti kien għadu brebda rikonoxximent ta' xejn, però kellu l-aqwa post fil-qalb tan-nies. Mhix lingwa li tgħix għax tiktiba tajjeb bħal ma ġaru l-Grek u Latin, lingwi famużi u mitu, ma li m'għandha xejn tagħha però hija mitħatta, ġew il-Malti, u għadu ħaj. Ġifieri qabel ma il-Maltin iddeċidew b'xi mod fil-periodu tal-gwerra bejn żewġ gwerer il-kbar. Għandu jkun, il-Malti ħal post li kien jixraqlu taħt kolonja u flimkien ma' Taljan, però bla rikonoxximent partikolari ta' Taljan. Għax ma ninsax li Taljan imbagħad pajjiż li Malta kienet il-gwerra miegħu. Ingilterra saret pajjiż mhux biss li jaħkem, però anke li jiddefendi lil Malta. Fri għandek xi mod sew ieħor. Sitwazzjoni li tinħar waħedha. Il-Malti bħala lingwa nazzjonali, l-Ingliż bħala lingwa uffiċjali. Din flimkien nittama li ekif ma għandux problemi. Għadna ma ndunanix kemm qed niżbaljaw. Għadna ma ndunanix kemm il-Malti ħdej pajjiżi oħrajn maċ m'għandux status. Ħdej id-Daniż, ħdej l-Olandiż, ħdej il-Finlandiż, ħdej il-Norveġiż. Ħdej l-Ingliżżar, ma aħna biss għandna biss. Ħdej pajjiżi żgħar hemm kemm trid. Għadna ma bdejniex nirrikonoxxu l-lingwa tagħna bil-kriterji tal-Maċedonja, tas-Serbja, tal-Kroazja, Tad-Danimarka, tal-Olanda, tal Koll għandhom mudell daw. Il-Malti huwa importanti, ma kif kif f'pajjiżna mhux bħalhom. Għalsu l-Ingliż, kważi rikonoxxi l-Ingliż importanti, anke kif Brexit ta' ta' ġib ta' ġiri bħal kustanijiet, imma aħna bħala poplu, imxejna b'xi mod bħala mhux biżżejjed. Il-bniedem jitkellem biex jikkomunika, ġifieri hemm espressjoni x'nixtieq ngħidlek jien, jekk jogħġbok ġibli kikra kafe, pereżempju, dik espressjoni. U komunikazzjoni, li tifhimni x'għedtlek biex iġibli. Mela, il-poeta huwa bniedem li jagħmel dan kollu wkoll, però b'modi differenti. Lingwa vera u proprja tal-poeta mhix il-Malti jew l-Ingliż u t-Taljan u kumplament, però hija il-metafora li li ħaġa titqabel m'oħra. Prova ngħidlek jiena, x'karriera se taqbad, ngħidlek xi triq se taqbad, dik it-triq tfisser il-karriera. Lingwaġġ tal-poeta, ma lingwaġġ letterali jinftiehem kif inhu, plus sinifikat moħbi jinftiehem min hu jien. Per eżempju, Mexxej ta' partit jisseħ l-eroj tagħna, jew l-iljun tagħna, jew il-kmandant tagħna. Jew nkella id-dawl għal Alla, Alla huwa d-dawl, mela d-dawl u Alla jitisu bħal xulxin. Jekk tibda fid-dawl ta' Alla, jekk tibda fid-dawl ta' Alla, tibda fil-Alla, ġifieri, il-livell letterali, il-livell metaforiku jitħaddu xulxin. Issa, għala jikteb il-bniedem Il-poezija. Il-poezija naħseb li niktibha f'mumenti speċjali meta huwa imnebbaħ għax hemm bżonn ġara dawġ minn ġewwa u jintensifika bil-modi tiegħu. Kull poezija hija espressjoni ta' moment speċjali. Kulħadd anke minn mhux poeta ta' kapaċità. Ma jimpurtax kważi, jesprimu mod poetiku, fisser jesprimu mod sublimi, speċjali, intens. U dan isir ftit bir-rima, Billi kelma taqbel moħra, bir-ritmu, billi jkun hemm ċerta qbid, għalmen fil-mixi, fil-swin, fil-taħdit, meta nagħmlu l-vuċi, baxu l-vuċi, meta naġru, meta nitkellmu bil-mod. Hemm mod differenti, però l-poezija mhix dak. Dak huma mezzi, dak huma l-libsa tagħha, ruħ tagħha vera propju huwa il-kontenut kif għedna metaforiku. Allura meta Kristu jgħid Jien r-ragħaj it-tajjeb u Kristu ma kienx ragħaj, in-nagħaġ tiegħi u Kristu ma kinux nagħaġ, dak li qed juża l-metafora. Kristu fil-fema tiegħi ġie msarraf għax kien poeta. Dar jiena sultan u Pilatu qalu inti sultan, jekk inti sultan tikser il-Kostituzzjoni, ħaqqek il-mewt. Però Pilatu ma kundannax lil Kristu, però ħadu biċ-ċajt. Dana qed jitkellem bħala sultan, dana moħħu nies. Mbagħad meta illut il-fora li kien hemm qalet sarbu sarbu għax qed nemmnu li verament huwa sultan li ħadha kontra sultan tagħna.